Üç ýüz altmyş dokuzynjy bölümde hemejäňizi hoş gördük. Mähriban Nurştaýdy aýratyn belläp geçesim gelýä, geçen bölümde prosmotrlar az bolsada laýk sanymyz diýseň gowy. We şun ýaly aktiwiňize ýenede garaşýan dostlar meni goldap duruň we eliňiz dert görmesin köp sagboluň. Dostlar klip täzeliklerine başlamazdan öň men size kiçiräjik soragym bar. Gepleşigimize nähili şahajyk, nähili täzelik ýoluny goşmagyňyzy siz isleýäňiz? Teswirlerde galdyryp geçiň we biz buň üstünde işläris. Bize alda bar. Media tuma. Klip täzeliklerine başlaýas dostlar kim bilen Hajy Ýazmamedow feat Mekan Saryýew gelýä täzeje klip täzeje aýdym Malina. Balam Malina sen durşuna hazina seň ýöreýşiňe dil tan fidýan ýaly latina Balam Malina sen durşuna hazina. Kliplere dowam dostlar Farhat Öräýew feat Babajan Rozyýewdan gelýär täzeje aýdym we täzeje sužetli klip Aladaň men bolaýyn Ýöne näme üçindir klibiň prosmotry az we size sorag bilýäniňiz bar bolsa eger içiňizde Youtube näme üçindir obşi statistikany düşürdi soňky wagt bilýäniňiz barmy? Bar aladaň men bolaýyn Şu günden şeýle Goý ýüregiňe belle Bereýin ýüregimi saňa meni kelle Alada men bolaýyn. Gyzylgül Babaýewadan gelýär indiki täzelik. Bahana aýdymyna täzeje klip hödürläpdir. Ýöne klibi görüp başladymam welin, şo bir sahnalardan içim gysyp başlady diýdimem welin, täze sahnalar geldi. Tüweleme gowy bolupdyr diýseň. Klip gowy ýöne aýdym tutarmyka bilmedim. Owadan para meňzeş däl olara Durmuşyma meňzeýä söýgi kinolara Çagyr her agşamara meni şähere Bolar bahana ýanyňa bara. Indiki klip täzeligi, ýok, kino täzeligi diýsegem bolýar. Batyr Muhammedowdan gelýär. Garaşmakdan ýadadym atly klibini hödürläpdir. Ýagny kin gysgaja kinosyny hödürläpdir diýsegem bolýar dostlar. Kinoda gelniň rolini oýnan gaty gowy oýnapdyr söz ýok. Ýöne Batyr aga sýomkalarda we ssenariýaň aşagynda berlen seslerde birazjyk kemçilikler bar diýsem ýalňyşmazmykam diýýän. Aslynda ssenariýaň aşagyndaky sesler diýenimizde imенно muzkalar o köne indiski kinolaryň muzkalaryna meňzeýän gaty dişow muzkalarda bilýän Batyr aga şu zatlary üns ber sen Batyr Çapaýa. Selbi, goý, boldy, aglama. Nirden gelen bolsaň şo ýere git, nirde keýp çeken bolsaň.
Zar bolup men kän garaşdym mähriňe Zar bolup men kän garaşdym mähriňe Näme çalyşdyň bagtly günüň aýtsana
Mekan Ataýewiň ogly, ýagny Aýdyň Ataýewden gelýär täzeje aýdym, Meňzeşim aýdymyna täzeje klip hödürläpdir. Klip tomusyň tagamynda bolupdyr we ýeňiljek, ýumşajyk, şeýle gowy bolupdyr. Reňklerem gaty gowy art berekella. Bilbil almany bölüşen ýaly, Meňzeş iki sany ýaly. Hemä salam dostlar. Bu gün sýomkada menem bar. Arkada kontrolda ço kak prosmotrlarda gaýrat etmeli, laýk basmaly, teswir ýazmaly, mähriş kaň höwesini artdyryň ýogsam eý habarsyz kalma. Seň gepleşikleň ýaly görnenok, ol bul diýip bahanajyk tapýar, şoň üçin gaýrat edeliň. Didar Nurberdiýewem täzeje klip hödürläpdir. Ýalpyldap çyk dura aýdymyna klip gelýä. Obşalamyzda klip gowy, ýöne ýarym minutlardan meň gözüm agrap başlady, ýadap başladym, şo taýdaky stroboskoby azaltsak diýseň gowy bolýa.

Teswirlerde köp soraýarlar. Nesip bolsa, o bilýän teswirlerde-de dostlarymyz ýazýar, nesip bolsa, häzir ýakyn bir birinji kimligini belli edeli, şu wagt oglanlar üstünde işleýär we nesip bolsa, bir-iki hepdeden täze gepleşik geler. Hökman garaşyň dostlar we teswirlerde galdyryp geçiň, ýene-de nähili gepleşiklere garaşýaňyz? Bize alda bar. Media TV.
Mpu şahajymyza başlaýas dostlar, Hemra Rejepow bilen Gülälek Gulmyradowadan gelýär täzeje aýdym, Ömürlik söýgi. Ýürekdeşim hem syrdaşym sen
Ýene bir impuş täzeliklerimiziň biri dostlar Hajy Ýazmämmedow feat Serdar Geldiýewden gelýä Saňa zar aýdymy we Hajy aga berekella yzy yzyna täzelikler hödürleýäňiz.

Elbetde, köneleri ýatlalyň şahajygymyza. Bu gezekki hem ýatlyjak köneje aýdymlarymyň biri Eldar Ahmedow bilen söhbet Jumaýewiň aýdymy. Diňläň lezzet alyň. Söýginiň ýodalary, duşuşyk wadalary, Almaly posalary diňe ýar senden, Diňe senden, diňe senden arzuwlarym. Ýene bir köneleri ýatlaly dostlar, kim bilen ýatlalyň?

Dostlar gynansakda bu hepde tiktok şahajymyzda täzelikler hödürläp bilemok size sebäbi men täzelik görmedim o diýen eger araňyzda bilýäniňiz bolsa belki men göýberendirin görmän galandyryn teswirlerde galdyryp geçiň. Bize agza bol! Media Turnus.
Dostlar indi gelýäs hemmejämiziň, esasanam siziň gowy görýän şahajyklaryňyzyň birine, teswirleri okalyň şahajymyza. Geçen bölümde ilkinji bolup teswiri galdyryp berekella sözüne laýyk bolan dostumyz Öwezmyrat Çaryýewden gelýär. Mediatm salowmaleýkim işiňizde üstünlik diýýä. Sag bol Öwezmyrat galdyran teswiriň üçin, seňem işiňde üstünlik.

Essalawmaleýkum gowmy ýagdaýlaryňyz media tm işgärleri sizden ýene bir haýyşym täze şow gepleşigiňize Şatlyk Gurbannazarowy çagyrsaňyz gowy bolardy janly sesde aýdymlaryny diňläp hem lezzet alyp tomaşa ederdik diňe öňe diýe Sagbol galdyran teswiriň üçin Muhammet o soragy Jeýsinur aga geçirýän. Sen wapşe tanaýaňmy şol aýdymçy, şo bagşyny tanaýaňmy? Tanamok şoň üçin size geçirýän. Ýalňyşmasam Saryk ýolunda aýdýar halk aýdymy. Halk aýdymy. Realno gowy aýdýar, realno gowy aýdýar. Gepleşigimize çagyryp bilýäsmi? Nesip bolsa. Boldy, biz bilen galyň. Bägül doganymyz hem şeýleräjik teswir galdyrypdyr, dostlar. Amalia yzly-yzyna täzelik etýär, her birem biri-birinden gowy, ýüregiňe düşenok, baram aňyňda galaýjak üýtgeşik işler edýär. Jany sag bolsun diýýä. Sag bol Bägül galdyran teswiriň üçin Elbetde Amalia ol zehin özüniň ady bilenem belli bolýar. Gowy gowy täzelikler hödürleýär we hemmesi diýseň gowy. Teswirlerimizi dowam edýäs dostlar. Goçiklaý diýýämi ili göçükleý menä okabilmedim özüňiz dogurlap okarsyňyz. Salam dogan täzelikleri bize ýetirýäniňiz üçin köp sag boluň işiňizde üstünlik diýýä. Sag bol saňada köp köp galdyran teswiriň üçin seňem işiňde üstünlik. Dostlar teswirlemziň soňkujasy gelýär. Munam okap bilmedim özüňiz okarsyňyz näbelli dostumyz diýäýin. Lukas TM bilen gepleşik gurnasaňyz gowy bolar diýýä. Sag bol galdyran teswiriň üçin. Lukas TM bilen gepleşik gurnap bilýäsmi agam? Nesip bolsa ora şu wagt geçen gezek Bebito habarlaşan bolmaly habarlaşa diýipdiň özüňem habarlaşan ýatydyň. Boldy bizden uzaklaşmaň hem ýene nähili täzelikler gerek bolsa aşakda galdyryp bilersiňiz.

Hemme jazy Dostlar. Yok. Buraya oturayım ben. Allah hiç ne sapaklarda cevap verişin vermişsin artık terken sana baka. Dili bilsen bilmesen. Hayır böyle ne olsun kone çeme dipten.